Her gün gündelik döretmegiň on sebäbi. Dartgynlygyňyzy kagyza egsiň. Şahsy pikirleriňi ýazmak, bu özboluşly terapiýa. Meseleler, pikirler, ýatlamalar aňyňyza agram salyp durýar. Içiňizi döküň. Ähli gaýgy-gussaňyzy kagyza geçiriň, ol çydar. Aňyňyzy arassalaň. Günüň dowamynda gelen pikirleri maksatlara ýazyşdyryp, kelläňizi täze ideýalar üçin boşadyň. Üstesine-de amala aşmadyk pikirler kagyz ýüzünde has düşnükli we aýdyň bolýandyr. Hat ýazmagyňyzy kämilleşdiriň. Gündelik ýazgy ýöretmek, gündelik türgenleşik. Näçe köp hem näçe ýygy ýazsaňyz, şonça-da dogry edýärsiňiz. Sebäbi gowy ýazmak bilen pikirleri gowy beýan etmegi-de öwrenýänsiňiz. Gazanyň! Ýazyjylyk, aýratyn-da žurnalistik işi islenilýän, ýagny miwe berýän iş. Täze restorana baryp gördüňizmi? Pikiriňizi ýazyň-da, ýerli gazete eltip beriň. Belki, Gazete makalaňyzyň çykmagy göwnüňizi galkyndyryp, ony soň hem dowam edersiňiz. Ünsüňizi jemläň. Günde öz pikiriňizi bellik etmäge endik ediň. Bellikleriňizi agşam ara öz elektron sahypaňyzda, blogyňyzda goýubam bilersiňiz. Kommunikatiw endikleriňizi kämilleşdiriň. Ýazuw diliňizi-de, ýagny gürleýşiňizi-de ösdürýär. Dil serişdeleri ýönekeýlige tarap barýar. Internet bizden. gysgöteriligi talap edýär. Şeýle ýagdaýlarda biz pikir edýän zatlarymyzy söz bilen beýan etmekde kynçylyk çekýänimizi anyk duýýarys. Gündelik ýöretmek düşnüksiz geplemekden saplanmaga kömek edýär. Isleýän zadyňyzy biliň. Ýazgylar barýan ugruňy, maksadyňy, indi haýsy ugra gitmelidigiňi kesgitlemäge ýardam eder. Seljerme pikirlenişiňizi ösdüriň. Pikirleriňizi kagyza geçirýän wagtyňyzda, siz olary haýsy-da bolsa bir forma salmaly bolýarsyňyz. Siz beýan ediş zolagyňy düzmegi, gürrüňiňizi haýsydyr bir netije bilen jemlemegi öwrenersiňiz. Bu-da adamy islendik ýagdaýda hem herekete başlamazdan öň gowy seljermegi terbiýeleýär. Siwilizasiýadan dynç alyň. Tehnologiýalar asyry haýran galdyryjy derejede adamzady gurşap aldy. Kompýuterde edip boljak zatlary hökmany suratda kompýuterde etmäge çalyşýarys. Biz tehnikalaryň kömegi bilen özümizi agyr-artyk zähmetden halas edýäris. Ruçka, kagyz ýaly ýatdan çykyp barýan ýönekeý zatlary galtaşanymyzda biraz rahatlanýarys. Ýaşaýşy başgaça duýýarys. Özüňiz bilen tanyş boluň. Döwür uly tizlikde özgerýär. Döwür bilen bizem özgerýäris. Siz ýene iki aýdan şu wagtky başdan geçirýän ýaýdanmaçylygyňyzy, şüwheleriňizi ýadyňyza-da salyp bilmeýäňiz. Eger gündelige ýazyp, soň okaýmasaňyz, ýadyňyza düşmez. Biz köplenç, Bu meniň etjek işim däl. Men hiç haçan beýle hereket etmerin. Meniň kelläme geljek zat däl-ä ýaly sözleri aýdýarys. Gündelik size öz-özüňizi tanamaga kömek eder. Hereketleriňiziň äheňi, maksadyňyz, ideýalaryň ösüşi, bularyň ählisi siziň gymmatly tejribäňiz, netije çykarýan ýalňyşyklaryňyz.